Сәлам дуслар, безнең Казан кайный подкастының унөченче нокта ике чыгарылышы. Ә, унөч ә. Әйе, чыгарылышы һәм бүген бездә студиядә Рәдиф, мин, гадәттәгечә һәм сюрприз Айрат Фәйзрахманов, тарихчы, безнең соратник дус. Сәлам, дуслар. Кайна казан, кайна казан, кайна казан, кайна кайна казан. Вот анда телевизор юк, айрат. Телевизордан карамыйлар. В общем, бүген безнең ә, без инде бер тапшыруны яздырдык Ильяс белән. Бераз без соңра башладык подкастлар белән, шуңа күрә без э, һәр көнне хә- подкастлар яздырабыз ахрысы. Әйе, һәм без ә, Айратны чакырырга булдык, чөнки безнең шундый кызу кайнар хәбәрләр чыкты. Э, аларга үз фикеребезне белдермичә булдыра алмыйбыз. Һәм э, иң кызу э, хәбәрдән башлап җибәрәбез. Азатлыкта чыкты шундый хәбәр. Кытай егет, Кытай түгел инде алар, татарлар, уйгурлар, мөселманнар аларны үз вакытында татар конгрессы чакырып китергән монда һәм укытталар укытканнар иде аларны кфуда Һәм бездә үз арабызда шундый егетләр бар иде. Шулын икесе игезәк егетләр, алар интервью биргәннәр. Һәм әйткәннәр, безнең э, әти-әниләр белән элемтә бетте бер ел элек. Хәзер аларны э, дөрес аңлавымча КФУдан укудан чыгаралар шулай, отчисляют. Әйе, берсе анда йөрмәгән кебек инде, икенчесе анда укымаган. Укымаган дип Яки Кон- акча түләмәгәндерләр. Ну, Әйе, төрле сәбәпләр кон- аркылы инде. Конгресс чакырмады, Татарстан чакырды инде конгресс аркылы инде. Шулай. Әйе. Шулай Әйе, әйтергә була, әйе, әйе. әйе. Һәм э, алар куркалар кире кайтырга, чөнки анда хәзер Аларга, лагерьлар. аларга әнисе кайт әйтте инде соңгы хәбәр иде. Бер ел элек алар бер соңгы тапкыр әниләре белән сөйләшкәннәр бер ел элек. Алар кәнәз һичшиксез монда кайтмагыз диде. Әйе, кире кайтмагыз.
кире кайтмагыз. Һәм алар төрле юлларны эзлиләр, чөнки аларның тиздән ә, визалар, виза бирәләрме Кытайдан килүче кешеләргә монда?
Рөхсәт. Әйе, менә шул монда укырга, яшәргә рөхсәтләренең ә, срогы чыга бара. Һәм алар нәрсә эшләргә белми, менә шулай итеп ә, СМИ аша мөрәҗәгать итергә булганнар. Ә, Дөресен әйткәндә, бу проблема инде күптәнге. Шулай бит, э, бу хәбәрне ишеткәч үк менә бу лагерьлар турында халыкара дәрәҗәгә ничектер чыкканнан соң татарлар турында да хәбәрләр ишетелә башлаган иде. Мәсәлән, Мамадышта күп еллар анда э, дәвалап яткан бер абзый э, Кытайдан кайткан. Ул китте инструментлар алырга, ул шундый теге халыкчан медицина белән шөгыльләнә иде. Китте, хәтта нигә түгел, Төркстанга түгел, ә Пекинга ялгышмасам. Шунда ук ул хәбәр булганча менә шулай теге слух рәвешендә генә кулга алына һәм бетте хәбәр юк. Безнең егетләр менә кем белән без аралаштык форум аша шулай бит. Равил э, бармы аның хәбәрләре? Юк, Рифкат. А, Рифкат, Рифкат. Рифкат исән сау. Э, Рифкат. Хәбәр тоже. Хәбәр юк, теге язасын э, социаль челтәрләрдә җавап бирми кеше.
Менә бу очракта нәрсә шәп була? Ничек уйлыйсыз?
Белмей кара, безнең кален булык, алар без ничектер аларга карыйбыз, үзебезнең гражданнар кебек, әйме алар Кытай гражданы беренчедән. Димәк, Кытай граждан ничек котыла ала, бу яктан ничек аларга шулай ярдәм биреп була, минемчә, бәлки аларга башка. Аларның законнарын өйрәнеп. Әйе, әйе, бәлки аларга башка, юк, аңлашыла инде аларның законнары хәзер татарларга каршы бик шундый ваемсыз. Әмма ничек башка илгә күчәргә кирәктер аларга, минемчә. Ну, Мин, минем аңлавымча, Россия бик, бик сирәк бирә шуны теге беженец статусын кешеләргә, яме ничектер, алар ничектер, хәтта Кытай белән. Чөнки Кытай безнең өчен хәзер шундый ук зур бер держава, ә монда шундый сәясәт, теге дәрәҗәсе бик зур. Шуңа күрә Татарстан да бик теге каты җавап бирмидер инде, гомумән җавап бирми. Чөнки без беләбез, бу елнымы, узган елнымы алар хәзер безнең теге вәкиллеген вәкиллеген ачтылар, яме нигә безгә алар аны теге өметләребез зур, ничектер инде ниндидер кешеләр өчен безгә хәзер спорлашырга. депутатларга ну, сәяси юк безгә түгел гомумән хөкүмәткә бу сорауны күтәрергә һәм зур зур дәрәҗәдә минемчә бу теге хөкүмәткә монда өмет юктыр инде дөрес әйткәндә чөнки уйгурлар конгрессы ул гомумән шундый мин аңлавымча ул халыкара шундый оешма алар бер туктаусыз мөрәҗәгать итеп торалар шулай бит теге бөтен халыкара оешмаларга ләкин әлбәттә инде ул безнең мондагы оешмалар белән чагыштыра торган түгел Без бераз бит Америка шуңа каршы, анда инде бөтен дәүләтләр инде гомумән, теге билгеле дәүләтләр болай бергә каршы чыгалар һәм төртеп торалар кытайларга. Яки шул шәүрә. Ну, да, татарның теге э, коллектив җаваплылыгы турында сүз алып барсак, бе- татарлар арасында бит э, юристлар э, юк түгел һәм булыша ала торган юристлар бар. Менә э, яңа гына Яхшы хәбәр ирешкән инде татар юристлары арасында кем икәнен генә әйтмим инде. Булышырлык кешеләр бар һәм бәлки алар бергәләшеп моны хәл итә алалар һәм икенчедән ул теге сәяси качкын статусын алу мөмкинлеге аны шулай халыкара нормаларны карарга кирәк. Һәм өченче мәсьәлә инде ул үз вакытында Татарстан Чынлап дигәндә, бу студентлардан файдаланды, чөнки чит илдән килүче студентларның килүе ул вузга файда китерә теге рейтинглар тарафыннан. Күрсәткечләрен яхшырта.
Әйе, сез аларны иң беренче чиратта үзегез өчен чакырдыгыз, үзегезнең рейтингларын күтәреш. Хәзер булышыгыз аларга. Теге рәсми булмаса да, юристлар белән булышыгыз. Бөтен эш теге рәсми һәм ачык рәвештә эшләнелми. Менә Яшерен булса да, ничектер ярдәм итү мәсьәләсен чишеп буладыр. Кара әле, мин әле
менә уйлыйм, Татарстанда шундый сәяси качкын статусында булган кешеләр юк кебек миңа тоела. Ничектер менә берсе дә башыма килми. Ну, у нас сәяси, ну, бездә гына качканнар юк, кемдер Рәсәйгә килеп, монда йөри. Яклау таба, исеме. Нигә юк? Юк, билгеле генә исемнәр инде, менә Джон Сноуден, кем анда? Белмим, теге Хонекер ГДРдан, теге. Зуррак кешеләр. Аларның Сукин сын булса да, ул монда чакырдылар бит. Монда ул үлде. Хонекер түгел, ни кемәле. Штазин җитәкчеләре монда килеп, шундый теге тайны полицияләрнең җитәкчеләре монда килеп үлделәр. Ну, яни разведчиклар, бәлки вот шул теге кешеләр. Юк, разведчик булмаска.
Алар сәяси качкын статус. Снова. Ну, син үзең кара, мәсәлән, синең проблемалар бар. Син кайсы илгә качарга уйлыйсың? Россиягә түгел бит инде. Мгм. Менә мин яшим Америкада, что-то Юк, авыр. ә син Россиядә яшәүче кеше буларак Иә. шуны әйтәсең. Ә, Янукович.
Бар.
Ә, Янукович. Аңлашылды. Сәяси качкан.
Мгм. Ну ярый, егетләргә уңышлар телибез. Мин уйлыйм, әгәр дә ниндидер ярдәм кирәк булса, имә акчалы та мәсәлән. Нигә? Менә Кеше шуның- ничек ярдәм Мин итә ала гомумән инде? берәйбер бу Теләктәшлек. проблема турында генә онытмаска, чөнки Әйе. мәсәлән, бер-ике атна кеше җылай, гөжләп йөри, Мин, мин, без кем анда? Ир идарнар оныталар инде, әмма. Чөнки без күрәбез, һәр вакытта менә шул нидер бер оешма булган инде. Әйме Голуновка журналистлар булышты, әйме теге егеткә кем әле ул? Актерлар булышкан, Устинов актерлар булышкан иде. Димәк, бездә тагын да зуррак бер җәмгыять бар, әйме. Чиктә менә шулай бер турында башка проблема килмәсә инде. Әле бит бу ике генә егет түгел, Рәдиф, анда бит балалар күп, күбесе куркалар аны әйтергә, чөнки беренчедән аларның туганнарына зыян салырга мөмкиннәр, анда булган, димәк моны ничектер шундый астыртын эшләргә кирәк инде. Ну я.
Хәм әйтәләр менә Рәдифкә шул инде Россия корпоратив дәүләт Теге корпоративның көчле көче ул теге тавыш чыгарудан һәм яклау мөмкинлеге ягыннан бәяләнә. Әгәр дә синең корпорация икән, нәрсәдер яклый ала, димәк син тавыш чыгара аласың. Синең белән санлашалар. Әгәр дә син тавыш чыгара чыгармыйсың икән, синең белән санлашмыйлар да. Шулай. Һәм тагын бер соңгы бәлки киңәш мә белмим шундый тәкъдим тәкъдим тәкъдим шундый иде килен табыгыз әле аларга килен мин уйлыйм ул мәсьәләне чишер микән белмим аларга барыбер бит документларны эшләтергә кирәк посольство кайтып эшләтергә кирәк ну бу бер сәбәп булыр иде монда төпләнер төпләнер яхшы икенче хәбәр менә ә, Литвада ә, татарлар Литва тарихында шактый эз калдырган, беләбез инде туктамыштан бирле шулай бит. Ә, һәм Литвада 2021 елны татар тарихы һәм мәдәнияты елы дип игълан иттеләр. Мин башта э, бу прикол нидер дип уйлаган инде башта дис әйткәндә. Мин аңлыйбыз инде, ну, гомумән Литва татарлары алар билгеле хәзерге вакытта да. Ничектер үзен күрсәтә, саматылары бар. Алар ничә штабанда беләсең? 3000.
Эшмен ул бик зур Литва да зур түгел. Литва, Литва ул э, Татарстан күпкә азрак. Э, аны бер ярым миллион хәзерге вакыт, ну 2 миллион. Әйе. Ә, нидә дисең?
Литва үзендә. Әйе, 2 миллион. Шуны эшмен ул. Ә, юк, даже. Анда 3 миллион халык. Мин санаган идем 3 миллионның, димәк 0,1%. Анда күп кеше Европага китеп э, эшли. Шуңа күрә соннары 0,1%. Ну, срамлашутимый диаспора инде шулай.
Ну, әйе. Ну, диаспорга багышлап ел уздыруны, что-то мин шулай... Э, вот миңа кызык ничек алар уздырдылар.
Ничек уздыру? Ай уздыр икән. Һәм
белмә сәясәттә әйтергә, ну... Беләсеңме, бу нинди аналогия уздырып була?
Менә әгәр дә Россиядә татар теле елы узса.
Ну кара, просто Литва бит ул князьлек, ул империя түгел, ул башкача фикерли. Әгәр дә син ничәмә йөз еллар буе федератив дәүләт буласың икән, син беренчекләп татар юлы үткәрә алмыйсың, чөнки син шул вакытта ук империядан, ну, исеменнән вазкичергә тиешсең. Ә монда кечкенә генә Латвия, э, Литва синең аркылы ничәмә кеше йөргән тегендә монда. Ну, мәсәлән, Белоруссия булган дип булса, Ну, әлбәттә, ул бик шундый теге шулай сәер Без әйбер. Беларусь Әй- әй- егетләре.
Әйер булыр иде, әйер э, сәер әйбер булыр иде, әмма мин аны аңлар идем. Чөнки мәсәлән, кеше еш аралаша башка кеше. Кеше гомумән күнеккән башка милләт кешеләр белән бергә яшәргә. Литва исеме менә Арат әйткәнчә, анда күп кеше гомумән дә яшәми инде, алар эшли рухаядыр. Мәсәлән, ам- а, Лондонда булган урыслар, әле күбрәк алар моннан килмәгәннәр бит алар, ана Литвадан килгән, Латвиядән килгәннәр кешеләр. Ну, инде. и Прибалтика Әйе, шуңа күрә, кешеләр бик күп. шуңа күрә ул башкача фик, фик, фикли, фикли торган кешеләр, шуңа күрә Мин башта әлбәттә бик сәйсенеп уйладым, нәрсә инде бу булачак. Ну, ничек тә ул әлбәттә куанырга әйбер. Әмма инде мин аны башта куйгайным теге менә шул су су шарлавыгы белән әйме теге төсләргә буялар дип инде. Канадада. Әй, һәм бу шундый ук теге бераз шундый ук яңалык кызык дип инде. Димәк, алар белән эшләргә кирәк. Мин, мин, ну, без бит алаштык, Литва татарлар белән, алар шулай ук чиктә менә шул саклауга багышлыйлар аны теге. мәдәниятен сакларга кирәк, дип генә, димәк, бу мөмкинлекне ничек тә файдаланырга кирәк, моны заманчалаштырып һәм татарларның хәзерге вакытта булган вакыт. Мин бераз күчим инде, мин менә Начикка барган идем, узган атнаны, һәм без анда Шиһаб хәзрәт фильмы күзәттек. Мин утырам, карыйм башка милләтләр турындагы фильмнарны инде. Адыклар анда, чувашлар анда, абыйлар шундый 40 яшьлек анда менә без инде менә без биш кеше калдык дип инде сөйли. Ә менә күрсәтәләр безнең фильмны, анда утыра Оскар Юнусов шундый, мин татар, мин, мин рок уйныйм. Әйме? Ул шулкадәр теге контраст, башка милләткә караганда, чөнки кеше ничектер шул әйбергә килә алмый инде хәзерге вакытта да, әйме? Мин татар кеше, мин татар кешесе, димәк, әлбәттә, мин нинди мәдәният белән шөгыльләнәм, тиз татар мәдәнияте белән. Ни өчен сезгә? Күтәрү өчен түгел, чөнки мин ул минем өчен табигый әйбер ул. Мин Ирландия белән кызыксынам, бәлки, дә мин мин әйбергә тату. Ничек кабул иттеләр син? Бик тә беләсең, ничектер миңа килгән инде шундый сакаллы абыйлар. Әйтә менә беләсезме, Кавказда бу фильмны һичшиксез күрсәтергә кирәк. Чөнки без беренче бер яктан, әлбәттә, геттога ябылабыз, әйеме? Икенче яктан менә без яңалыкка ачылмыйбыз дип инде. Әйеме? Ничек тә без менә шул консервациягә кире китәбез инде. Шул турыда, ну, анда кем әйткән инде аны? Фильм дә шулай бер шул фикер дә шулай дип яңгырый, әйеме? Һәм әлбәттә менә Кавказның шул проблемасы бар ул, гомумән сөйләткәндә. Алар бит аларның экономик теге алга бару да юк, алар стагнациядә. Үсеш югары. Аларда алардагы дин теге ничек ул шундый халыкчан дин хәтта, әмма алар беренче тә теге ничек тә менә бабалар ничек яшәгән, электричество биргән калган. Шул вакытта кебек калганнар кебек, әмма һәм алар ничек тә яңакка ачылмыйлар. Һәм алардагы менә бу вазгыять ничек тә бик шундый куркыныч рәвештә төшенкәндә, әмма аларны мәсәлән, әйе, саклыйлар, бик яхшы саклыйлар. Киресенчә, әйеме? Без нәрсән белмибез чик, без элек татарча җырлаган җырларыбыз чик яңгырган, алар бик яхшы беләләр. Һәм без без унөченче подкастта шул турыда сөйләдек. Чөнки консервациянең ике ягы бар. Әйе, әйе. Әмма ул ул байлыкны ничек кулланырга хәзер алар бәлки белмиләр. Ну менә Литвага әйләнеп кайтсак, андагы татарлар Айрат, мин менә хәзерге татарлар белән аралашудан беләм, алар бит Мин аңлавымча аларның этногенез шундый кырым татарларына тартым. Юк, ул алар ничек?
Ул беренчедән
Каскари кавымнар иде инде. Затлы затлы затлы татарлар анда күчкән. Теге гади татарлар гади крестьяннар түгел, ә миграциягә миграция мөмкинлеге булган атлы кешеләр. Һәм затлы кавым буларак алар төрле татарга Төрле татарга карарга мөмкиннәр. Кырым татарларына да, Астерхан якларына, Нагай якларына, Идел йортка да, Казанга да. Бу ягъни шундый Э, глобаль э, татарлар ул вакыттагы э, глобаль татарлар ну бу кызык та шуны белән иә. чөнки алар безгә казан традициясе дә булырга иә. мөмкин алар безгә тартыла ләкин мин карыйм аларның милли киемнәренә җырларына кырым татарлары кебек алар Ул Румыния татарлары белән дә шулай. Алар Крым татарлары. Байрагы, ние бөтенесе, ә тартылалар бик каты безгә таба. Ничектер шундый тарихи, видимо, шулай булган. Әйе, һәм алар э, туктамыш вакытында Кырымга э, күчкәндә әле э, Кырымда татарлар күпчелекне тәшкил итмәгәннәр, анда башка халыклар күп булган һәм ул вакытта ничектер теге әле Кырым ханлыгыннан консолидациясе төгәлләнеп бетмәгән иде һәм шуңа күрә аларның бары тик Кырым татарларына тарихлары күбрәк Кырым татарларына карый дип әйтеп булмый. Ягъни алар аерылган чагы, әйе, аерылган чагы әле ул алтын урда. Ә мин аңладым ни өчен минем шундый хис калган. Чөнки аларның саклаган бит совет чоры булмаган бит әле. Ну, шулай әйтеп була. Тәсире аз. Димәк инде мин үземә Дөрес, стереотипный шундый мышление бар, димәк, татар мәдәнияты турында. Ә борынгырак ул бит инде шундый. Шәһәрчәрәк, нигрәк инде. Һәм Кырым ханлыгы тагын Казан ханлыгыннан соң 200 ел исән калган. Димәк, аларның ни, димәк, шаукымы көчле булган инде. Тан менә э, әйтәсе шул килә, шуны әйтәсе килә. Э, Австралиядә дә, мәсәлән, бит татарның э, теге хәтер көне рәсми календарьдә бар. Ә без монда гаҗәпләнәбез, гаҗәпләнәбез литвалар рәсми татар юлы итеп игълан иткән. Австралиядә, мәсәлән, ерак-ерак җирләрдә анда күпме татар яши, анда меңнән артык түгелдер, 300, менә 300. Әмма менә Ирек абый, Ирек Гариф һәр вакыт мактана, рәсми календарь, календарь официальный дат ул кертелгән. Шуңа күрә Ул менә Ниагара водопады, башкалар. Ну, ул Австралия, ул башка, башка чара булды. Анда Австралиядә, Канадада да аз санлы, әйе. И икенчедән ул аз санлы халыклар анда темасы бар, индеецлар темасы бар. Ул аңа бит бик четерекле итеп карыйлар. Һәм әгәр дә анда 3 кешелек халык булса да, алар, ну менә мин әле генә хәбәр укыдым анда. Бу әйберне элекке колониаль империяләр ясаган. Англия белән Франция, алар димәк шулай итеп җавап кайтаралар. Без гаепле идек, димәк хәзер менә сезгә бөтен файда сезгә килә. Нишләп шулай?
Яхшы. Ә Черкеслар турында сорау э, Рәдифкә. Ә ничек кунаклар фес- э, фестивале сен- ул? Кунаки, кунаки, кунаклар. кунаки. Беләсеңме? Печән базары белән Юк, чагыштырганда. юк, ул Син фестиваль. булдыңмы фестивальдә? Э, фести- Юк, ул фестиваль, кинофестиваль ул. Беләсеңме? Ә. Кинәштә гына бер апа үткәрә иде, узган елны вафат булды инде. Шундый бик күрдем, бик шундый рәсем бик бик абруйлы үзен тота торган. Апа, ләкин ул Мәскәүдәге яшәүче инде э, Кавказ халыклары, ну, Кавказ кешеләре ясый ул фестивальне. Ләкин мин анда күрәм, алар әйтәләр, менә без Россия составында, менә безнең иң күп көчебез, менә Россиягә кергәчтен без бөтен теге матди яклардан, бөтен теге сыйфатлы яклардан, э, ну, ярдәм Үстек. алдык, үстек дип инде, әйме? Без башкача бераз фикерлибез инде, әлбәттә. Әмма бәлки аларның да фикерләре урынлы дип инде. Яме мисен бу бит бераз сәер иде. Чөнки бар теге старший брат, младший брат дигән әйберләр. А, аларга шундый хис бар. Әйе, әйе. Шуңа күрә вот алар гел әйтәбез. Ну, әлбәттә, анда күп шундый рәсми сүзләр бар иде. Әмма мин күрдем инде менә миңа нәрсә ошады, төсекенә менә шул дәрт бу кешедә һәм ничектер менә үз-үзеңне теге, ну, тоту Әйе, безгә бәлки ул кырык та җитми, ничек тә алар ничек сүз, ничек сөйлиләр, ничек аралашалар, һәм әлбәттә алар бик зур кызыксыну бар. Вот алар, ну, чөнки мин кеше белән аралаштым инде, монда Римнән начикта без узган подкаст исәдек, Арет Рекордингс, анда Булат Халилов исемле, ул, димәк, Кабардин, Амза утырды, бер 3 сәгать сөйләштек, но бөтен төзелгән темалар бер үк дөрес әйткәндә. Аның белән сөйләштек.
Әйе, әйе, шул бер. Музыка турында. Музыка турында да, дөнья турында, шәһәр турында гомумән, ничек шәһәр яши, ничек шундый аларның мик кабардино балкалар ничек яши. Бөтенесе уртак.
Әйе, барысы да бер. Әмма шуны ассызыкларга кирәк, черкесларның бик зур диаспорасы Төркиядә, Иорданиядә, Иорданиядә үз вакытында Сириядә яшәгән, шуңа күрә алар алар өчен бары тик Рәсәй генә туган җирләр булып саналмый. Һәм шул ук вакытта аларның татарга ошаган фаҗигасы да бар. Күп кенә җирләр, әйе, ну безнең безнең безнең татарларны э, не э, күп кенә шәһәрләр җирләр алар инде э, хәзер черкеслар яшәми диярлек дәрәҗәдә шул ук сочи ул черкеслар адыклар ягы һәм алар мәсәлән сочи вакытындагы олимпиадада үз тарихларын анда алга сөрә алганнар һәм ачылышта черкеслар турында адыклар турында
сүз булды әйе сюжет сюжет сюжетлар булды анда бар иде шундай бер фильм аны бер бер рус егете төшерде инде прям өч көн фестиваль калганда чыгарды җыйды инде күрсәтте аны не конкурсный программада адыклар турында ул сөйли нәрсә без шул кадәр аз ди мәсәлән безгә шалтырата әйтә там самый әнҗек была кочерга по-адыгски И без барыбыз шалтырата башлыйбыз инде, башлый, башлыйбыз, һәм ике атнадан соң шул ук сорау миңа кире кайта.
Кемнәндер сорый. Таба алмадылар инде, димәк, һәм шул вот что бик җитди сорап бөтен инде без инде бөтен теге побережье безнең уйлап утыра ничек була качырга ай ну аңлашыла ие карагыз киләсе хәбәр казан үзенә сайлады инде хәзер шулай бит Баш архитекторны? Баш мөхмәт.
Гомумән, баш архитектор бармы ул башка шәһәрләрдә? Бар инде нигә булмасын. Мин каядыр ишеткән идем, менә ул күп кенә шәһәрләрдә юк иткәннәр аны. Бу именно бу должностьны. Һәм ул Казан сакланып калган шәһәрләрнең берсе. Һәм Без җан аткан идек Тимур Кадыров өчен, әдипләрбез. Һәм сайлаганнар Ильсияр Тухбатуллина дигән архитекторны моңа кадәр без аны Юк, аның иң билгеле проекты ул менә ЖК Берег. ЖК Берег. Әйе, ул менә шул. Ну, менә күпердән узасың инде.
ЗАГС янында. Татмин янында, Татмин янында шундый фин теге финча бераз. Финча төрек.
Ну, финча төрекчә сыманрак шундый теге Бераз шундый кераз элекке вакытта, хәзер бит точный застройка була инде, һәм карыйсың ул теге якка инде, монда теге тотальная суматоха, анда ничек тер бераз бераз тәртип бар иде. Ә моңа чагын яраткан проекты. Һәм кеше әйтә иде, менә безгә шундый архитектор килде, менә аның яраткан проекты, менә көтегез, менә безнең шәһәр менә мондый булачак дип инде. Плюс-минус белән дип инде. Әйе. Һәм мин уйлыйм, була шундый безнең эчебездән дә теге шәһәр эчен җанлатып йөргән кешеләр буларак. Бәлки шундый яшь, яшь түгел инде, баш архитекторга нәсыйхәт бездән. Мухрак, мин, мин аны интервьюсын укыган идем, ул бераз шундый хыялый кебек, анда ул нәрсә дә, утрауларны берләштерергә тели, Казан, Казанканың уртасында булган утрауларны, ниндидер милли төсмерләр өстәргә дип. Хәзер анда водка кимә белән барып шашлык пешереп булмыймы? Э, Прокофьев килгәндә шулай ук аңа бик зур өметләр иде, анда хыяллары күп иде, ул бит Америкада э, ялгышмасам эшләгән кеше, үз вакытында Шул бизнес онлайннар язганнар иде, теге әле ничә 10-12 ел элек. Һәм бик кызык иде аның фикерләре. Кызганычка каршы өметләре. Кайсысы кызык иде сиңа? Кайсысы?
Ул ни шул яшеллек турында, парклар турында үз вакытында әйткән иде, әмма миңа калса парклар ягыннан, яшеллек ягыннан Казанда эш бик бигрәк аксый. Күп кенә агачлар кырыла шул Берк, ЖК Берк янындагы теге Шурали парк янындарак күп маңда агачлар кырылды, күп маңда. Күп Минем бер дустым шул застройщиклар белән аралаша, ул әйтә, менә бу кырлай матур җир, анда яшеллек, ә дальше була монда джунгли типы нидән, йортлар артыннан йорт була типа. Кара, просто анда ашыла, һәр безнең һәрбер Һәм Ул рөхсәт бирде, димәк. Һәм ничек менә Фишман белән белән Балц белән, ну, хәзер димәк, Сер белән ә именно шундый бер проблема, кешенең бар зур хыяллары, ләкин дөрес әйткәндә бу бит ул җитәкче түгел дөрес әйткәндә, ул теге ничектер саклап торучысы кебек. Чөнки бар безнең төрле теге девелоперлар, ә именно аларның үзенең хәрәкәтләре бар. Ә именно мәсәлән, төп проблема мәсәлән шул бушка бирү каршындагы булган зур бушлык, аны паркка Әүрделәр, әүрделәр дип укыган иткәннәрен берничә алды. Хәзер Нәрсә комлыктан ни? Әйе, ну комлыктан ишет дигән парк. Анда бит кеше уйный. Нәдер Әйе, әйе, дигән набережная. Дубай шикелле. Әйе, һәм хәзер кадәр ул хәзер теге аның статусы үзгәртелгән многоэтажный застройка. А, Димәк, анда анда шул- тагын йортлар. Шунда ук йортлар торачак. Казанка Әйме. тагын да ни итәчәк инде. Әйме. Һәм әгәр дә мәсәлән архитектор ну Кысылачак. бик кыйланмыйча хәзерге булган проблемалар белән эш итә башласа, Һәм аңлатса, сез дөрес туктагыз, кварталны күптән туктарга төзәтергә, ну, төзергә кирәкми беренче адымда. Чөнки анда болай да инде биналар күп, һәм кеше бөтә әйтә, кварталның бөтен теге. а,
Юк, юк, сөйлә. Татара тора. Әйе, чү- кеше әйтә инде туктарга кирәк аны төзергә анда, чөнки анда яшьлек гомумән җитми. Әйме. Мгм. А квартал гомумән хәзер шул Казаннан йөзит гомумән анда бөтен кеше шунда күчә, шунда яши Новосаменскта. Һәм кеченче дамба янындагы җирләрендә алар анда застройка була. Ни, шуңа күрә менә шундый ысул бар. Питерда аны кулланганнар. Җәмәгатьчелек тарафыннан ул алга сөрелгән. Бөтен яшел зоналарга аудит ясаганнар. Менә бу хәзер һәрбер агачка.
Әйе, һәрбер агачка, һәрбер яшеллеккә. Менә монда яшеллек тора икән, ул теге территориясе буенча ул башка язылган теге Мәсәлән, коммуналь склад зонасы булырга мөмкин. Ә хәзер яшеллек үсә. Димәк, без аңга яшеллек статусын бирергә тиеш. Һәм бу теге статусны биргәч, аны үзгәртү кыенмы? Әйе, әйе, үзгәртү кыен. Һәм бу теге шәһәр хакимияте дәрәҗәсендә хәл ителгән әйбер. Ягъни җәмәгатьчелек кенә мәгълүмат җыймады, ул Исследование булды, ул тапшырылды һәм күп кенә территорияләр шулай теге яшел зонага кайтарылды. Безгә дә, мәсәлән, шул ук алалар анда төзи башлыйлар, ул чынлап та участокта теге парк зонасы түгел ул. һәм анда тезергә ярый. Ә кеше ул территория белән теге парк итеп кулланырга мөмкин. Шуңа ну, максаты бер үк инде, функциясе бер үк. Әйе, әйе. Шуңа күрә бездә дә Казанда шундый эш эшләргә кирәктер. Кызганычка каршы, менә безнең теге генплан буенча имеш безнең яшел зоналар үсә, ни өчен үсә? Территориясе үзәк. Чөнки теге яңа яңа территорияләр кушкач кушкач инде анда яшеллек әлбәттә анда урман шуңа күрә инде күбәя ә казанның үзендә күпләп кеше яшәгән әйе җирдә киселә дә киселә һәм бетон джунглилар эчендә ябылып ябылып ятабыз карагыз әле сез шулай дип сөйлисез мин гел уйлаган идем архитектор ул застройщик Төзелешнең ә, шундый мөһим функциясе. Төзүнең. Э, димәк, э, Казанны анда э, территорияләрне монда төземибез дигән кеше түгел, ә киресенчә, ничек дөрес итеп төзергә, ничек итеп менә бу пространстволарны Кара, требует зур акча, зур акча булгач, димәк, әлбәттә, хөкүмәт белән бәйләнгән кешеләр, алар үзләре ничек төзиләр, кая тегеләр, шунда төзиләр. Ну, минемчә, аңлавым шундый.

арта. Ә, югарды. Ә, ягъни ә, яшел зона бар, якында бәлки бушлык бар, син ул бушлыкта төзегән күп катлы йортның, ә, квартираларның, салымнарның бәясе, то есть ягъни Казанның бюджетына бара торган ә, салымнар ә, югарырак була. Югарырак була әлбәттә. Ә Син болай бөтен территорияләрне кешегә яшел территорияләрен бирсәң, ул бәя бәя һәм салымнар күләме азрак та булырга. Ну, бу бит әле айраттагы 10 елга алга уйларга кирәк аның өчен.
20 Ә монда кешеләр анда тиз-тиз генә төзиләр. Кешеләр кешеләр өчен комфорт җирләр булып китә. Кешеләрнең монда Хәзер хәзерге вакытта әйе күпләп кеше килә башлый. Ни өчен? Чөнки комфорт шәһәр утраулары юк түгел Казанда. Һәм бу комфорт территориянең күбрәк булуына китерер иде. Һәм кеше дә күбрәк килүнең бер сәбәбе булыр иде. Мин э, хыялланам шундый э, мәкалә язарга, теге хәзер э, Казанның стратегиясе турында үзгәрешләр кертәләр Казанның стратегиясе 2030 һәм анда мин уйлыйм позиционирование Казанның позиционированиесен үзгәртергә кирәк. Без яшел шәһәр, шәһәр әле булырга мөмкинчелегебез бар. Һәм андый Европада яшел шәһәрләр дип үз-үзен күрсәтә торган шәһәрләр Күп үзенең стратегияләрендә. Зур шәһәрләр арасында да ма? Зур шәһәрләрне әйтә алмыйм. Ну, мәсәлән, шул ук Казан су буйлап үскән яшеллекләр әле күп. Анарсын шул ук Зәңгәр күл яклары. Анда шундый матур заповедный зона. Флора яхшы анда төрле. Менә аның белән аны кеше белеп бетерми. Аңа юллар юк диярлек дәрәҗәдә. Менә кеше аның белән файдалана башласа, анда нидер бәлки фәнни үзәкләр ан янында барлыкка килә башласа, шундый ул бәлки әзрәк Казанны шундый шул юнәлештә шул юнәлешкә хәзер бит экология темасы гомумән ул шундый глобальный да тема һәм кешегә якын да тема грубо говоря көн саен без чүп ташлыйбыз шулай бит һәм һәр кеше аны эшли ул һәр кешегә якын һәм менә теге кыз кем әле грета грета сеңелкәш. Татарча тәрҗемә иттеләр. Әйе. Ә һәм ул чыгыш ясаган иде бит. Димәк, бу глобальный да тема һәм һәр кеше белән дә бәйле. Минемчә, бу ничектер менә ну, без бит мисал бер ел элек пластик белән бик тә азапланмадык. Чиктә без сиздек, но без без менә бу елны гына. Чиктә барысы да Раздельный сбор башланды, менә башлаган. Мин соңгы 3 ел менә бик актив керттеләр ул теманы.
Мин монда гадәткә.
Бердән бер теория загора күрәм әлбәттә, бәлки ниндер нәрсәдә көтелә бик зур э, үзгәрешләр. Әйме, бу кыз да юкка гына чыкмады. Гафу итегез, кемгә ышана, но мин Ә син шундый теория заговор беләсең. Мин бик, ну, мин, мин беләсезме, кемдер миңа әйткән иде, мин кеше карадыгы актер буларак, әйтә, бу аның тексты түгел ди. Ул ана ышанмый бергә. Ул аны тик бер үзе кичермәгән дип. Юк, бәлки бай да бай түгел, яра, бәлки кеше ышана. Ә мин әйтүем анда бар бит э, эколог, экологлар гомумән, мәсәлән, Казанда бик зур күп кеше билгеле экологлар бар. Ләкин ничектер аларны беркем дә чыгармый, мәсәлән, хәтта мэрияның чыгышына, әмма аларга теге төртеп йөрми нигәдер. Ну, безнең әле ул аңа барып җиткәнче. Җиткәнче. Безгә бер 10-15 елдан соң килә. Безнең илебез зур әйе, э, бездә әле урман яна, ана бер 3 көннән генә. Әйе, әйе, әйе, әйе.
Яшәп башлыйлар. Э, Радив, безнең вакыт бармы әле? Бераз бар.
Бераз бар.
Алайса, э, соңгы хәбәр безнең Айрат килгәч, ничектер безне тарта шундый. Җитди генә һәм темаларга. Һәм ни, э, безнең хәтер көне бүген э,
дога кылабыз. Әйе, дога кылабыз. Чыгалар кешеләр нигә? мәйданга туры эфирда не мәйданга бит чыга әйе әйе димәк
моннан алда оештырылды без тарихи бранч та утырдык дамир исхаков дамир абый исхаков сөйләде казанны алу турында мин әзрәк теге рухланып киттем чөнки ул шулай итеп сөйләде теге шундый объектив эмоциясез сөйләргә тырышса да барыбер теге әйтә мәсәлән анда безнең бабалар Ә теге ниләр йөргән инде, дипломатлар йөргәннәр, ә переговорщиклар рус ягыннан инде. Һәм әйткәннәр, әйдәгез анда, бәлки сдаетесь анда, и менә шундый, шундый вариантлар бар. Юк, алар карар кылганнар сугышырга һәм менә кырылып беткәннәр, ниткәннәр, һәм ничектер шул сүзләр ничектер мине нитә. рухландыра ничектер менә Мгм. что менә бабалар бирешмәгән ничектер ул бәлки бик шундый примитив эмоция Ну, булса карап, да мында күрәм газетта, ну, кеше, әгәр дә хәтер көнен ничек э, күрә Рәдиф, инде, ике әйе. Ярый мә теге Әйдә. соңгы нейне генә Әйдә. әйтим, хисемне. Ә, Ләкин э, мин мәсәлән үзем быел э, урамга хәтер көне э, хәтер көненә багышланган чарага чыкмыйм. Ә, Ничектер менә миңа якынрак шундый теге ниләр. Бу темага сөйләшүләр, аңлашулар, ниндидер тыныч рефлексияләр, чөнки мин ничектер миңа кыенрак әле хәзерге сәясәтне ничектер шул 500 ел элек булган әйбер белән бәйләргә. Ничектер артык күп әйбер үзгәргән кебек тоела миңа. Һәм ләкин икенче яктан мине шундый гложет дип әйтим инде, шундый несправедливость, чөнки хәтер көне ул әле дә ниндидер шундый кара метка белән бара. Аның турында особо сөйләргә ярамый, ул чараларга особо теге килсән, син сразу анда милләтче, да, радикал, на карандаш анда, понимаешь? Ну, ничек инде шундый хәл булган, булган. Э, сугыш булган, булган. Безнең бер-беребезгә претензияләр юк, шулай бит инде. Син бит әйтмисең, синең бабалар минекен суйган анда. Юк, анда әйбер уже калмаган, ә барыбер ниндидер шундый метка бар, Һәм это несправедливо, чөнки бу безнең тарих, без аны мәңге онытмаячакбыз инде. Ул инде все подкоркага керде. Бара беләсең, менә без син белән сөйләшкән Мамадышта мөгаен дә үз көтелмәгән. Анда бит инде горурланып, менә без сугыштык дип, без якладык дип инде. Ә монда ике әйбер була иде. Гадәттә кеше ничек генә бәйрәм итә түгел ничек инде. Хәтерлиме? Яисә менә искә ала. Искә ала, яисә менә без шундый Без булды шундый вакыйга, без якладык. Якладык, әйе, менә безнең балабыз, әйе. Икенче ул менә шул фаразлау. Ә менә шул булмасадыр, инде менә булмасадыр, башка без хәзер менә без алтын гасырда яшәр идек. Без беркем дә белми торды турында. Әйе. Без менә нәрсә яши ул? Без менә руслар что менә золот булмаса ига, ига булмаса, без күптән инде алга чыгыр идек. Ну, әйе. Каян беләсең алай берне дөрес. Без ошаган бу якта.
Әйе. Ничә, ну булган шундый хәл. Әйеме, бик коточкыч дөресенгә. Ул дөресен әйтеп тарихны бик каты үзгәрткән һәм ничектер анын инде бер теге ничек дә теге үзенә дәрес дәрес алып, гыйбрәт алып инде әйме дәвам итәргә яшәргә. Бер көндә ничектер без ничектер белсәң 18-12 елны теге бәйрәм итмибез. Французлар әйтә, менә без 12 Наполеон Наполеон теге вакытны Россияне алмаса, без хәзер ничә яхшы яхшы яшәр идек дип инде. Без никадәр сугыш дурман булган иде ул, әйеме? Аннан да әле дә меңләгән сугыш. Әйе, без ничек тә менә моны 12 дә 36-ны да ничек тә искә алмыйбыз нигәдер. Ул да бик зур тәэсир эшләгән. Әйеме? Ничек без оныттык, без бер, бер ноктага бәрелдек. Әйе, дөрес икән, аны үзгәртергә кирәк. Тинчурин паркында йөргән кешеләр белән бәлки үзгәртеп булмый аны, чөнки аларның уже ул традиция кебек. Әмма ул теге барда да ике бәйрәм бар. Сабантуй белән Хәтер көне дисә көндә вот. 26 апрель. Я он чал апрель так ярат. Эш бәйрәм. Ансы безнеке. Һәм минем бәйрәм, һәм минем туган көнем. Ай. Һәм бәлки менә яңа китә торган кешеләр, алар аларның теге моңа карашы үзгәрер дисә көндә, һәм без бу Хәтер көн дөрес итеп искә алырбыз. Дуга кылып, әлбәттә, һәм ничектер менә бу әйберне яңа рефлексия киреп биреп әйме. Эмоциясез инде хәзер. Ну, чагыштырып булмый ул чынлап дигәндә иго менә син болай иттең дә не чөнки рус князьлекләрен дәвләтчелеге калды монголлар яулап алгач татарлар монголлар яулап алгач һәм алар үзенең яшәешен булган яшәешен дәвам иттеләр диннәрен Әйе, диннәрен кысмадылар, традицияләрен кысмадылар. Күпләп гади халыкны, нәкъ гади халыкны кырмаганнар. Бу гаскариләрнең сугышы. Мин аны аңлыйм. Әйе, тарихи фактлар турында әйтмәдем, ә эмоция турында. Әйе. Кабул итү турында. Әйе, әйе. Тарих. Хәм, әлбәттә, ничек минем өчен ул бәйләй берләр, чөнки Безнең бүгенге халәтебез, әлбәттә, теге вакыйгаларга бәйләнгән, теге безнең саны, саныбыз ягыннан, телебез ягыннан шундый бик үк начар, бик үк яхшы да, начар хәлдә дә булмау ул. Шул бер шул да уйлыйм инде. Дәүләтчелекне югалту. Ай, шул сорау мен туа инде. Әйтмәс сез риза булыр идегезме? Менә мен ике булмый, әмма Тукай да булмый. Мәсәлән, ну, бөтен бөтенләй белене булмый. Вот, ну, без җиңдек, мәсәлән, без нидер дәүләт төздек, ну, мәсәлән, яшәдек анда, яме, бәлки. Ләкин бер нинди тукайлар, бер нинди дердемәтләр беркем дә булмаячак. Башкасы булыр. Башкасы булыр. Ну, вот сез ризамы? Тукайны үтерергә, үз кулыбыз. Бетерергә дисең.
Бетерергә. Ну, э, Тукай булмаса, башкасы булыр иде. Сез мин монда әйтәм, ну, мин әлбәттә бераз бәлки шундый котлаулы бер әйбер, әмма ул әйбер булмаса, гомумән менә 19-нчы, 20-нче Фәүзия апа хәтта әйтте бүген, әмма ренессанс булмас иде бәлки. Бу рәвештә. Башкача булыр иде ул. Бәлки без гомумән әйбер. Бәлки стагнация.
Әйе, бәлки без бәлки бер шундый э, көнбатыш дәүләтенә әверелер идек. Япония түгел, ә мәсәлән, бер бер шундый Сирия мәсәлән, андай шундый бер.
Ну, Рәдиф, син шундый альтернативный историягә биреләсен. Мин тоже сөйләшеп утырганда Илдарга әйтәм. Э, уйлап кара, безнең 552 юк. Анда име? 1552. Бездә юк.
15-тә 52 юк.
Шуннан совет чоры башлана. Советлар Союзы әлбәттә э, революция бездегә дә барып җитә. Без союздаш республика итеп керәбез һәм хәзер без Төркмәнстан кебек яшибез. Менә нигә юктыр дип әйтәсең. Менә э, ул төрлечә китергә мөмкин. Шуңа күрә бу миңа калса шундый неблагодарный эш, теге альтернативный якларын карау. Э, минемчә, Яңа буынны көтергә кирәкми. Безгә үзебезгә ничектер бу рефлексияләрне гел уздырырга кирәк. Менә ул порождать новые смыслы. Мин көтү турында әйтмим, дөресен фаразлау турында түгел. Мин хәер, миңа шул әйбер килде миңа башыма. Безгә әйтергә, менә бу әйбер булса да, безнең горурланганыбыз әйберләребез бар. Әйе. Әйме? Без ну кайтты, гафу итегез, безгә теге телне өйрәтмичә, берничә вот дистәр еллар була менә без сөйләшәбез синең белән ничек дип башка кеше ул сөйткәндә ну миңа мин мәсәлән шуны ничек тә әйтәм кеше әйтә бездә шулай бар кабардин теле аның кириллица язылган сүзләрен карасаң анда анда аңлап булмый нәрсә язылган дискәдә кирилл кирилл хәрефләрендә хәрефләре хәрефләрендә әйме шул бит анда инде ә мин хәтта әйттем сезгә менә сезгә әлифне күрсәтергә кирәк сез барыгыз да шулай берне аңларсыз бөтен менә шул кавказ халыклары шул бер проблема һәм якин әйтергә менә безнең бар күрсәтерлек кешебез. Без ничектер менә ул әйбердән арындык, без күтәрелдек, әйеме? Без әле совет заман заман уздык, сугышны уздык һәм башкаларны ничек дистергән сугышларны һәм менә без хәзер әле дә бар. Митинг беттеме син? Одиночный пикет беттеме? Хәзер кенә әле. Ярый, э, рәхмәт бик зур. Шуның белән безнең э, подкаст тәмам. Э, Узганнарны искә алып, алга барырга.